א גוטן אוונט חשובע אידן, איך האב געהאט היינט א פיינעם טאג ברוך השם, געזיצן אסאך שעות אויף די ראוד, איך קען זאגן אז איך האב מיך שוין צוגעוואוינט אביסעלע צו ספידן אויף די הייוועיס, איך מיין אז די דרייווערס מיט די מענטשן אין ניו יארק זאלן זיך גרייטן אז ס'קומט צו פארן א דרייווער וואס גייט ספידן, על כל פנים וואס אינטערעסאנט איז געווען אז די לעצטע פאר טעג איז געווען זייער הייס דא, און יעצט איז פלוצלינג געווארן קאלט און מ'האט זיך געמוזט ארלעדיגן עפעס א סוועטער'ל דא פון דייטשלאנד, פשוט אנטפריסט אוועק. אינטערסאנטע זאך, עניוועי, לאמיר נישט פארקריכן, ס'איז געווען א איד וואס האט אמאל געדאווענט שמונה עשרה, בקיצור ענדיגט שמונה עשרה, ענדיגט שמונה עשרה קומט צו צו אים דער רב פון בית מדרש און ער געבט שלום עליכם, פרעגט דער רב, ווער דער איד, וואס איז יעצט? זאגט דער רב, א איד קומט פון לייפציג געבט מען אים שלום עליכם, אלס וואס זאג איך עס? מען גייט אונז דארפן געבן שלום עליכם? ווייל עקשעלי עז ווי ספיעק זעמער אינז עכט אין לייפציג, דאס הייסט איך דרייוו אבער איך בין עכט אין לייפציג, דאס וואס עטס זעטס דא דאס איז לייפציג, דאס איז די עכטע לייפציג פון וואס מ'האט גערעדט און אויף וואס אזויפיל מעשה ביכלעך רעדן, די גרויסע שטאט ווי ס'פלעגט זיין די יריד מיט די אלע מארקטס מיט די אלע גוטע זאכן, און פון דעם האבן, דאס איז געווען די עכטע ביזנעס סענטער דא, די אידן האבן געטראכט פון דעם אפילו מיט שמונה עשרה ליידער האט זיך פארטראכט, ווייסט אזויפיל אסאך אידן וואס ארבעטן. מאנהעטן, פארטראכט זיך אמאל, רעדט מיט שמעון עסער פון א דיעל, דאס איז עס, דאס איז געווען די מאנהעטן פון די יהדות החרדית פאר הונדערטער יארן, נישט נאר דייטשע אידן, נע, עס קומט צו פארן דא פון די גאנצע וועלט, און די יריד אין לייפציג, וואס רעדסטו, יעצט ווייס איך וויפיל מעשות זענען אמת און וויפיל מעשות זענען נישט אמת, שכח פון ווען עס איז געיאמען מיט מעשות, געיאמען מיט מעשות אויף לייפציג, און מען מיינט אייביג אז די זאכן וואס מען רעדט פון. קען זיין ס'איז געווען אמת, פארשטייסט? דאס וויסן לייפציג איז א עכטע שטאט, און איך בין עכט אין לייפציג, און איך גיי עס עכט באשרייבן, אונז האבן דא אונזער מנחם, ר' מנחם אלימלך האפמאן אונזערע פאטאגרעפער, און ער דארף נאך צוריק יאגן, היינט איז דאנערשטאג, דאנערשטאג נאכט, און ער דארף מארגן פארטאגס צוריק פארן קיין לונדון, זיך צוגרייטן שבת, בקיצור, פרעג נישט. סאו. קופונים איז גייט זיין פישקעס מיט געפילטע פיש גייט ער צוגרייטן בקיצור איז ממילא ר' מנחם אונז זעמיר גרייט פאר לייפציג אונז גיימיר כאפן בילדער פון די מארקעט אונז קומער אן אין ניין מינוט צו די מארק פון לייפציג און אונז גיימיר פארקויפן וואס גיימיר פארקויפן דארט אין די מארק אה איך האב פאר דיר א גוטע מעשה פששש טאקע א מעשה פון א מארק טאקע נישט אין לייפציג אבער א מעשה פון א מארק פון פרייטאג הער א מעשה. הייליגער צאנזער רב איז געווארן רב אין שטאט צאנז, זענען די תושבי צאנז אריבערגעקומען צו כבוד די ראשי קהילה אז זיי ווילן אז די רב זאל זיי העלפן, זיי האבן א פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? אז יעדע שטאט האט געהאט די טאג וואס איז געווען די מארק טאג אין די שטאט, און אין צאנז איז די מארק טאג געווען שבת קודש, און פאר די אידן איז דאס געווען א געפערליכע חורבן, היינטיגע צייטן צו מען האט אלעס געהאט געשעפטן, אבער יענע ימי הים איז כמעט נישט געווען אזא זאך ווי א געשעפט. און ווער ס'האט געוואלט האנדלען קויפן און פארקויפן די זאכן האט עס געדארפט טוהן אין די מארק, און אז ס'איז נישטא קיין מארק מארק איז שבת האט מען א גרויסן פראבלעם. צאנזער רב האט געזאגט עמך ועושה ער גייט אריבער צום מעיאר צום בירגערמייסטער און ער גייט מסדר זיין די זאכן, וכן עשו, איז ער אריבערגעגאנגען צום בירגערמייסטער האט אים מסביר געווען אז די אידן און דאס און יענץ אהין אהער, בקיצור ער האט אויסגעפוילט און די האט אויסגעפוילט ער קומט צוריק צו די גרוישע קהילה און ער זאגט זיך אויף אין גוטע נייעס, מען האט געפוילט, מען וועט אפשטופן אויף א אנדערע טאג אין די וואך די מארק. בנײַ טאָג. פֿרעגט דער רבֿ, פֿרעגן די ראשי קהילה, נו, רבֿ לעבן, מיט וועלכע טאָג? רופֿט זיך אויס אַנדזער רבֿ, אויף פֿרײַטיק. אוי וויי מיר, מע האָט שוין מילא אָפּגעשטופּט, אָט איז דאָך אַ טאָג שטופּן פֿאַר דינסטיק, פֿאַר מיטוואָך, פֿאַר מאָנטיק. יאָ, פֿרײַטיק? איך געדענק אַלס קינד, טאָמער געווען אַ חתונה דאָנערשטיק, דאָס איז דאָנערשטיק, מיטוואָך-נאַכט, און מיצווה-טאַנץ האָט גענומען צו לאַנג, פֿלעגט מײַן באָבע, עליה-השלום, זיך רעגן בײַם מיצווה-טאַנץ, אַז מע דאַרף זיך שוין צוגרייטן פֿאַר שבת. איר קענט זיך פארשטעלן אז די מארק טאג העט זיין פרייטאג? א בראך! וואס האט די רב אזוי געטון? דארף ער געדארפט בעטן א צווייטן טאג? הייליגע סאנזער רב זאגט אזוי לאמיך ענק זאגן וויאזוי גייט אויסקוקן אין די ווינטער אזא מין מארק טאג? א איד האט שוין א גאנצע וואך ארבעט זיך אן, גרייט זיך צו פאר די מארק טאג, ער קומט פרייטאג, אין די מארק, און זי קוקט אויפן הימל, ס'ווערט שוין פֿיר אין נאכמיטאג, איי, מענטשן דרייען זיך נאך, מ'קויפט נאך, מ'פארקויפט נאך, ער קען נאך מאכן געלט, אבער ס'גייט אים גארנישט אן, ס'איז שבת קודש, ער געבט א פאק צוזאם זיין גאנצע, זיין גאנצע טישעלע, און זיין גאנצע, זיין גאנצע פלאץ וואס ער פארקויפט זיינע זאכן, פארוואס? ווייל ס'קומט שבת! זאגט ער, די רעש וואס דאס גייט מאכן אויבן אין הימל, ווי אידן זענען זיך מוסר נפש אויף שבת קודש, דאס איז ווערט אלע געלטער. ווען דער מעיאר האט מיר געזאגט אז איך האב א ברירה עס אפצושטופן אויף פרייטאג האב איך אים געזאגט יא, טאקע פאר דעם ווייל כ'האב געוואלט אז אידן זאלן זיך יאגן ערב שבת צו שבת קודש און דאס וועט ברענגען פאר אידן השפעות אין פרנסה און השפעות אין אלע גוטע זאכן, סאו אקאפנים אידן לאמיר צוריק גיין צו די מארק צו דאנערשטאג נאכט, אונז גיימיר קוקן צו עס איז נאך דא עפעס צו קויפן אין די מארק פאר שבת קודש, און פון דא גיימיר פארן קיין בערלין, הויפטשטאט בערלין. מיר האבן פראווענען שבת, א שבת אין בערלין, א גרויסע זאך געווען, און מען גייט מיט שמן, ער איז דער דער מכשיר מנהיג דער היטלער וואס איז געווען ביזי אז ער גייט מאכן אידן ריין, ער אונז מאכן זיכער אז מען עסט שבת קודש, און מען מאכט זיכער אז די טעלער ווערט שמוציג, די אידן גייען מאכן שמוציג מיט הייליגע שבת'דיגע מאכלים, מיר גייען אנגעטון מיט בגדי שבת אין בערלין, און פראווענען א שבת, אפשר קען איך דאך האבן א גוטן ברעטל אויך, גיי ווייס. יא יא יא, סאו אונז קומען אן יעצט צום מארק, און מורי ורבותי אונז יא, מנחם ביסט גרייט? די סחורה איז דא, מען גייט פארקויפן סחורה אין די מארק, מנחם? כ'הער נישט. ער הערט נישט, מנחם שלאפט. אקעי.